Helo 'na bawb! Dych chi'n iawn? O'n i'n ame bo' chi, gallu gweld o arnoch chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma hefo stori arall i chi unwaith eto, sydd wedi ffindio 'i ffordd yma i fy nghornel stori yn fan hyn. Ma' hon yn stori bwysig tu hwnt. Arbennig o bwysig, os da chi'n gofyn i fi. Mae o'n dysgu gwers pwysig iawn i bob un ohono ni. Mor bwysig, a dyna ydy teitl y llyfr. Ie wir, gyfeillion, paid byth â goglais Tiger. Dyna di enw'r stori, dwi'n siŵr fyddwn ni'n dysgu pam bo hynna'n syniad drwg wrth i ni fynd yn ein blaenau. Ond cafodd y stori yma ei ysgrifennu gan Pamela Butchard, gyda darluniau gan Marc Buttevant, gafodd ei addasu i'r Gymraeg gan Elin Meek, achos mae pawb angen gwybod i beidio byth, byth a Goglais Tiger. Dw i'n cael digon o drafferth weithiau pan dw i'n trio Goglais fy nghath, ond mae angen gwybod yn union pam bod hynna yn syniad gwael. ond cyn bod ni'n cario ymlaen, wrth gwrs, dwi'n gorfod gofyn, fel bob tro, ydych chi'n barod am stori?

Un ferch brysur oedd Nia bob amser, byth a hefyd yn gwingo ac yn siglo, yn troi a throsi ac yn ffidlan yn llawn ffwdan. Allai hi ddim peidio. Yn is yn symud o gwmpas, byth a hefyd. Dych chi fel 'na? Dych chi'n gallu iste yn llonydd, hollol llonydd fel hyn? Achos dwi ddim. Dwi yn methu neud o. O gwbwl. O'n i'm yn gallu neud o oed Nia, alla i ddim neud o oed fi rŵan. Hmm. Ond dyna fo. Alla i ddim peidio chwaith. Roedd hyn yn digwydd gartref. Paid â phoeri'r fees 'na, Nia! meddai Dad. Yn yr ysgol! Paid â pheintio ar pletha yna, Nia! meddai Miss Gwenno. Yn nhîm am gi. Paid â gwneud pethau gwirion ar gwae na Nia! meddai Mam-gu. Ond pan yw nhw fan hyn am chydig peintio a phlethau? O na! Chi'n gallu peintio tra bod plethae ar eich pen, gewch chi peintio a phlethau, ond peidiwch â peintio hefo'ch plethae, yn defnyddio nhw fatha brwsh. Dychmygwch tu ol chi hwnna allan o'ch gwellt chi. Yy, dim i fi. A na mam geidrian. Trio neud sgarff. Hw, paid â gwneud pethau gwirion ar gwain, Ania! Ac mewn partïon, wel... Paid â jyglo'r jeli 'na, Nia! meddai pawb. Er i Nia wneud i gorau glas, roedd hi'n methu'n deg ac aros yn llonydd. Och, does dim pwynt, ochneiddiodd. Un fach brysur ydw i, a dyna ddiwedd arni. Hmm, dwi'n nabod y teimlad yna. Felly, pan aeth blwyddyn pedwar i'r, ar daith i'r sw, doedd neb yn syni gweld Nia yn gwingo ac yn siglo, yn troi ac yn trosi, ac yn ffidlan yn llawn ffwdan yn syth Ar ôl iddi gyrraedd. Wel, dyma ni blwyddyn pedwar. Na chi'n gallu gweld lle mae Nia? Dwi'n meddwl mod i'n gallu gweld. Ond dwi'n credu bod Miss Gwenno wedi gweld hefyd yn do. Be mae hi yn chwarae'n wirion. Wel, fi'n siŵr bydd hynna yn rhoi neb mewn trafferth cyn hir, fydd na? Ond eto dwi methu dweud dim byd. Fel dweud, o'n i fel na pan o'n i'n blwyddyn pedwar. Dwi fel na rwan. Da chi'n nabod rhywun sydd fel na? Sy'n methu yn lan ac aros yn llonydd. Os da chi ddim, falle na chi ydi o. Pwy a ŵyr? Neu mae'n yn wrth modd fe hynna. Dwi'n meddwl bod o'n cwl. Cyfrinach bach ni. Paid ag anwesu'r neidr, gwaeddodd Miss Gwenno. Be mae'n neud yn syth? Anwesu neidr. Paid â chyffroi'r eliffantod.

Dwi wastad yn licio i rywun roi cnau iddyn nhw yn hytrach na taflu cnau atyn nhw. Paid â chura'r crwbanod! A paid â phoeni'r pain! Y pain! Y pain! Ie wir, y pain! Chi'n gwybod pa sŵn mae paenau'n yn neud? Mae paen yn gwneud os mae'n cael ei boenydio. Mae'n Allwch chi ddychmygu pa sŵn mae'r paun yna'n wneud? Mhm. O! O! Mae'n swnio fel mod i wedi poeni chydig bach ar Gigi. Yn fan hyn yn gwrando. Allwch chi'n gallu clywed i chlwch bech chi. Bai ddeud sori wrth i wedyn. A phaid byth Byth! A goglais Teiger! Peidiwch ag wneud. Na fo. Mae'r athrawes wedi deud. Mae'n bwysig iawn i wrando ar athrawon. Falle dyn nhw wastad yn glen, ond maen nhw yn gwybod eitha lot yn eu pennau nhw. Amser cinio. Roedd Nia yn chwarae bwyd ac yn cwyno. Dyw hyn ddim yn deg! Dw i ddim yn cael neud dim, byth! Be sy'n bod a'r ffidlan yn llawn ffwdan ta beth? Ychydig a wyddai Nia ei bod hi ar fin cael gwybod. Hyn ddim yn swnio'n wych. Nawn ni weld be' sy'n digwydd. Wrth i bawb orffennu cinio, neidiodd Nia i'w thraed a sboncio'n sionc dros y fainc, sleifio mynd ar hyd y llawr, gwasgu o dan y llwyni. Cipiodd bluen fawr gan Barot, a dawnsio ar hyd y llwybr yr holl ffordd i ble dach chi'n meddwl? Dwi'n meddwl dwi'n gwybod. At y man lle roedd y teigr yn byw. O diar. Be sgen ni fanna? Pluen. Be da chi'n meddwl mae hi'n mynd i wneud? Mm, dwi'n meddwl mod i'n gwybod be da chi'n meddwl. A dwi'n meddwl mod i'n gytuno. Tybed! meddyliodd Nia, ac estyn y bluen fawr a goglais, goglais, a goglais y teigr! O diar! Bana! Roar! rhuodd y teigr. Taflodd ei bawenau mawr i'r awyr, a dorrodd gangen, a gododd ofn ar y neidr, a frathodd arth, a waldiodd walrus, a deffrodd ddiogyn, a bwniodd bengwin, a mae yna fwy fan hyn, ond dwi'm yn siŵr os dwi'n gallu gweld o i gyd, a bwniodd bengwin,

Wel, sbïwch chi, hyn i gyd wedi digwydd o un gogleisiad o Deiger. Wff! Bob dim fanna! Mawredd, anhwylder, a sbïwch, di Gigi wedi credu'r peth chwaith! Ti'n gallu credu hynna, Gigi? Ti'n gallu credu fo? Na, ti jyst eisiau cysgu eto. O, diolch byth, dwi'n mynd i goglais ti. Wff! Syrthiodd yr hippo yn her good a... Rhiodd y llew, parablodd a pob parot, hisiodd bob neidr a thrwmpedodd bob eliffant yn uchel iawn.

Roedd hi'n hali Baloo yn y sw, ac ar Nia oedd y bai am bopeth. Ond yna... Peidiwch! gwaeddodd Nia nerth ei phen. Peidiwch â gwichian a gwawchio, sblasio ac ysgwyd a deunydd. Dim mwy o ruthro a hyrddio, taro a chrwydro. Dim mwy o wingo a siglo a llid siglo mewn llawn ffwdan! Nia, dim yn hapus efo'r chaos yma i gyd. A wyddoch chi beth? Dyna ddigwyddodd! Rhoddodd ceidwad y Sw y gorau i garlamu, rhoddodd Miss Gwenno y gorau i wichian, rhoddodd y plant y gorau i giglan ac aeth yr anifeiliaid yn ôl i'w cartrefi. A hithau, Nia. Chi oedd yn iawn drwy'r amser, Miss Gwenno, meddai hi. Wna i byth goglais Tiger eto. Ond... Mae'n iawn i mi arthio ar yr arth wen, on'd yw e? holodd Nia. O, di ar ardd blwyddyn pedwar ac ar Miss Gwenno. Mae Nia mynd i drio neud e eto, on'd ydi hi? Ond stori at rywbryd arall ydi honno, gan bod hi'n stori ni. Wedi dod i ben. Nathoch chi fwynhau honna? O'n i'n ame fyddech chi. Achos ma' ni yn atgoffa fi yn fawr iawn ohonoch chi ac ohona i. O'n i'n wael pan o'n i'n mynd i Sue's. O'n i eisiau mynd draw a rhoi goglais i bob dim a bob anifail. Dyna pam bod Gigi yn y tŷ hefo ni. Ond mae o'n bwysig iawn, fel y gwelwch chi, Y math o halibalŵ a helynt di-ddiwedd sydd yn digwydd os da chi'n Goglais Teigr. Cofiwch, os da chi'n Goglais Teigr, fydd hyn yn digwydd i chi. A chi fydd yn gorfod sortio Bob dim ohono fo. Yn union fel Nia. Iawn? A dwi'n siŵr bod chi'm eisiau gwneud hynna. Dych chi fatha mor brysur yn y tŷ yn mwynhau eich gwyliau haf, gobeithio. Ond, dwi'n credu bod hynna yn dod â ni... Wel amser gwely yndydi? Hmm. A dwi meddwl mae'n amser i fi ddod i nôl fy mlanced bach i. Ac aros tan i stori arall wneud i ffordd yma ata i yng nghornel stori. Ond, am y tro, a tan hynny... Nos da bawb. Gwisgwch yn dawel.